Helo, Kasia William ydw i, a dyma fy llyfr newydd sbon i i blant, nofel o'r enw Sws ar y Mae. Dych chi'n gallu gweld y clawr? A dwi am ddarllen y benod gyntaf i chi, i chi gael blas ar y stori. Stumog jiraff a lot o law. Mae gan jiraff fwy nag un stumog. A deud y gwir, mae gan jiraff bedair stumog. Mae'r holl stumogau ychwanegol yn helpu'r jiraff i dreulio ei fwyd yn well gan ei fod yn fwyta trwy'r dydd, bob dydd. Wrth wylio Seb yn agor i bedwerydd paced o greision Cawsan Ionyn, dwi'n dechrau ama fod o'n hanner jiraff. Os faswn i'n cael bod yn anifail, unrhyw anifail, llewes faswn i. Dwi wedi meddwl dipyn am hyn. Mae llewod yn byw mewn gwelldiroedd mawr eang, neu ardiroedd glas, safana, digon o le i redeg a chwarae ac anadlu'n rhydd. Swnio well na bod yn styc mewn ysgol, dydy? Ac mae pawb yn meddwl mai llew sy'n arwain haid o lewod, Ond y llewes sy'n gwneud y gwaith go iawn o fynd allan i hela i fwydo'r teulu. Dwi'n gwybod lot am anifeiliad. Mae mam yn deud bod gennau gysylltiad arbennig efo nhw. Sara ydw i gyda llaw. Sara Mai. Mae gan mam gymaint o straeon amdana i'n fach yn gwneud pethau doniol, fel trio plymio i mewn i'r pwll nofio efo'r pengwiniaid, a dringo i ben coed er mwyn cael sgwrs efo'r wiwerod. Ond fy hoff stori i ydy'r un amdana fi a'r mir gathod. Mae'n debyg mod i'n dipyn o fadam pan o'n i'n hogan fach. Mae dad yn dweud mod i dal yn fadam rwan. Beth bynnag, pan oeddwn i'n bimp oed, mae'n debyg bod dad wedi cyrraedd adra ei waith un diwrnod, a'r peth cyntaf welodd o oedd fi yn bwydo y pandas cochion. Dyma fo'n bresio draw i ddeithau mod i ddim yn fod i fwydo'r anifeiliaid heb help mam neu James. A dyna pryd y sylweddolodd o be o'n i'n rhoi iddyn nhw. Siocled lint. Y siocled lint oedd dad di gael yn anreg pen blwydd. Ac roedd bob un wedi mynd. Oedd y bocs yn wag. Yn amlwg do dad ddim yn hapus a ges i row nes mod i'n tincian. Ar ôl i dad dweud y drefn wrtha i mor ofnadwy, dyma fi'n rhedeg i ffwr. Fi o pawb yn chwilio amdana fi am oria ag oria, ond oedd dim golwg ohona i'n unman. Roedden nhw bron iawn iawn â ffonio'r heddlu pan ddaeth teulu oedd wedi dod i'r sw am y diwrnod ddeud wrth mam a dad bod nhw wedi ffeindio hogan fach yn cysgu'n sownd yng nghanol y mur gathod. Dwi wrth fy modd efo'r stori yna. Mae wedi bwrw glaw trwy dydd heddiw, a wan dwi'n stuck yn y tŷ fo Seb. So dwi byth yn aros yn y tŷ ar ôl dod adra o'r ysgol fel arfer. Dwi'n methu aros i, gyl, i gyrraedd adra er mwyn cael rhedeg allan i ddeu helo wrth fy holl ffrindiau a holi sydd diwrnod maen nhw wedi gael ac i gwyno am yn wrnod i. Anifeiliad ydy'r ffrindiau gorau gall unrhyw un eu cael. Maen nhw'n gwrando ar eich stori chi, heb dorri ar draws, Ac ar ôl i chi offend, dyn nhw ddim yn beirniadu nac yn gweld bai, nac yn ochri efo'r person arall yn y stori. Maen nhw'n gwybod pethau heb i chi ddeud hefyd. Ar ôl un diwrnod, hyd yn oed yn fwy afiach na garfer yn yr ysgol yn ddiweddar, es i'n syth i gaban y mir gathod. Mae'n gynnes ac yn glyd yno, ac yn bell o bob man, felly dos neb yn gallu clywed chi'n crio. Mae'r meirgathod yn ciwt iawn. Cotia ffwr cynnes, wyneba bach brown a llygaid mawr mawr. Maen nhw'n byw gyda'i gilydd mewn un criw mawr ac mae pawb yn edrych ar ôl ei gilydd. Do'n i ddim yn crio diwrnod hwnnw chwaith, dim ond yn ista'n dawel yn meddwl am yr holl bethau cas oedd Leila 'di ddeud amser chwarae ac yn trio penderfynu os oedden nhw'n wir. Heb i mi sylwi, roedd y mur gathod wedi dod i ista efo fi. Roedd un wedi cwtsio ar ynglyn ac ambell un yn gorradd wrth fy nhraed fel slipas cynnes meddal. Roedden nhw'n gwybod mod i'n drist. Roedd llygaid mawr caredig yn edrach arna i, a blew bach meddal yn cosi fy llaw. A chyn pen dim ro'n i'n chwerthin yn braf ac wedi anghofio popeth am eirie a cas, wrth rowlio a chwarae efo fy ffrindiau bach blewog. Ges i row gan Dad ar ôl mynd i'r tŷ am swper am fod gwair dros fy ngwisg ysgol i i gyd a dim ond dydd Llun oedd hi. Mae jumpers Dad wastad yn lan. Ond tu ôl i Mam, yn tu ôl i Dad, sori, dyma Mam yn rhoi winc slei i mi. Felly doedd dim ots gennai am y row. Mae dad a mam mor wahanol. Mae nhw fel mwydyn a morfil. Y gwahaniaeth mwya ydy bod dad yn wyn a mam yn ddu. Mae mam di byw yng Nghymru erioed, ond roedd ei rhieni hi yn dod o Ghana yn wreiddiol. Gwlad yng ngorllewin Affrica ydy Ghana. Dim gwlad ydy Affrica gyda llaw. ond cyfandir, continent. Mae gymaint o blant yn dosbarth ni yn meddwl bod Affrica'n wlad. A maen nhw'n meddwl bod nhw mor glyfar hefyd, ond tydyn nhw'n hyd yn oed yn gwybod hynna. Ie, felly mae mam a dad yn edrach yn wahanol iawn i gilydd, ond maen nhw wahanol mewn lot o ffyrdd eraill hefyd. Mae dad yn gwisgo crys a thei i fynd i waith. Mae mam yn gwisgo hen drowsus tyllog, Wellingtons a chôt fawr sy'n drewi fel pŵ eliffant. Mae dad yn cario papurau gwaith pwysig mewn bag lledar brown smart. Mae mam yn gwthio berfa llawn mwd o gwmpas y sw, neu'n cario bwcedi o bysgod llithrig i'r morloi. Dwi'n meddwl mod i'n debycach i mam na dad. Mae nghroen i'n frown tywyll, rhywle rhwng lliw croen mam a lliw croen dad. Mae pawb arall yn yn ysgol ni'n wyn. Ysgol fach iawn ydy hi. Mae well gen i wisgo dillad bler sy'n ogleuo fel pw eliffant na dillad smart anghyffyrddus. A mae well gen i llnau lloc y sebras na neu gwaith cartra. Sgyn ti'n byd gwell i wneud na syllu ar y glaw, Sara Mai? Seb yn gwylio Match of the Day ar ei fal o flaen teledu. Mi fasa Seb yn gwylio hen benodau o Match of the Day trwy'r dydd os oes fo'n cael. Nag oes, actually. Allai ddim mynd allan at yr anifeiliaid yn y glaw yma, a dwi ddim eisiau gwylio Match of the Day. Ti eisiau mynd am dro i'r gegin, ein ôl rhywbeth i fi fita ta? Rhoi 20p i chdi. Jiraff, dwi'n deutha chi. Dwi'n cysidro'r peth ac yn nodio ac mae Sep yn fflicio'r darn arian atai. Dwi angen help bob ceiniog fedra i i brynu'r llyfr diweddara yng nghyfres Malu'r Milfeddyg. Dwi'n agor a chau cypyrdda'r gegin. Oren. Mi neith hwn y tro. Dydw i a Seb ddim yn ffrindiau trwy'r amser, ond mi oedd rhywbeth yn braf am ei galon yr ysgol efo fi. Er fod yn hoff o ddangos ei hun, yn ista'n y canol ar sedd gefn y bws ac yn canu caneuon pêl-droed ac yn cael cariad gwahanol bob dau funud. Oedd hi'n braf gwybod fod o yno. Doedd neb yn ddigon dewr na digon gwirion i bigo ar chwaer fach Seb. Ond ers i Seb fynd i'r ysgol fawr, mae bob dim di newid. Oren! Bwyd o'n i isio! Dwi'n gwenu ac yn gafael yn saff yn fy ugian ceiniog. Paid â bod mor aniolchgar. Mi fysa jiraff wrth i fodd efo oren.